De earste brief oan 'e Korintiërs, haadstik fjirtjin. Besykje de leafde net benei te kommen en span jim yn om de geastlike jeften te krijen, mar benammen dat jimme profetearje. Wa't yn frjemde talen sprekt, dy sprekt net foar minsken, mar foar God. Net ien ferstiet him, ommers troch de geast sprekt er ûnbegryplike dingen. Mar wa't profetearret, dy sprekt foar minsken streksume wurden, dy't fermoanje en treaste. Wa't yn in frjemde taal sprekt, docht himsels deugd, mar wa't profetearret, docht de gemeente deugd. Ik woe wol dat jimme allegearre yn frjemde talen sprieken, mar leaver noch dat jimme profetearren. In profeet stiet boppe ien dy't yn frjemde talen sprekt, Of hy moat it ek sa útlizze kinne dat it de gemeente in deugd docht. Stel bruorren dat ik by jimme kom en yn frjemde talen sprek. Wat jout it jimme as ik net sprek mei in iepenbiering of mei kennisse, mei profesije of mei ûnderrjocht? It is as mei deade dingen dy't lûd jouwe, in skalmei of in liere bygelyks, As se gjin dúdlik ûnderskied fan toanen hearre litte, hoe sil men witte wat derop blaasd of spile wurdt? En as de trompet gjin dúdlik lûd jout, wa sil him tarisse foar de striid? Sa is it ek as jimme yn in frjemde taal net in fersteanber wurd uterje, hoe sil men witte wat der sein wurdt? Jimme wurden sille ommers ferwaaie op 'e wyn. Wit hoefolle soarten fan lûden binne der yn 'e wrâld en neat is sûnder lûd. As ik net wit wat de klank betsjut, bin ik in frjemdling foar him dy't praat en hy foar my. Sa moatte jimme ek, no't jim op geastlike jeften útlizze, allerearst sykje wat de gemeente deugd docht. Dêrom moat wa't yn in frjemde taal sprekt bidde dat er it ek útlizze mei. Want as ik yn in frjemde taal bid, bidt myn geast wol, mar it ferstân bliuwt dêrbûten. Hoe moat it no? Ik sil bidde mei de geast, mar ek mei it ferstân. Ik sil lofsjonge mei de geast, mar ek mei it ferstân. Asto allinne mei de Geast God lovest, hoe sil de sljochtwei tahearder dy't derby is, amen sizze kinne op dyn tanksizzing? Hy wit ommers net watsto seist. Do lovest wol treflik, mar it docht de oare gjin deugd. Ik tankje God dat ik mear yn frjemde talen sprek as jimme allegearre, Mar yn de gemeente wol ik leaver fiif wurden mei it ferstân sprekke om ek oaren te ûnderwizen as tûzen yn in frjemde taal. Bruorren, wês net bernich yn jimme ferstân, mar wês lytse bern yn it kwea. Yn it ferstân moatte jimme folwoeksen wêze. Yn 'e wet stiet skreaun, Troch minsken mei in frjemde taal en troch lippen fan frjemden sil ik tsjin dit folk sprekke. en sels dan sille se noch net nei my harkje, seit de Hear. Sa is it sprekken yn frjemde talen in teken, net foar har dy't leauwe, mar foar har dy't net leauwe. De profesy lykwols is net foar de ûnleauwigen, mar foar de leauwigen. As no de hiele gemeente gearkommen is en allegear yn frjemde talen sprekke, en der komme bûtensteanders yn of minsken dy't net leauwe, Sille se dan net tinke dat jimme net wiis binne? Mar as allegearre profetearje en der komt ien yn dy't net leaut of in bûtensteander is, dan wurdt er troch allegearre teplak set, troch allegearre beoardiele. Wat yn syn hert ferburgen is, komt oan it ljocht en dêrmei sil er op 'e knibbels falle, God oanbidde en útroppe, God is wierliken yn jimme fermidden. Hoe moat it dan no bruorren? As jimme gearkomme hat elk wat, de iene in psalm, de oare in ûnderwizing, wer in oar in iepenbiering of in frjemde taal, of útlis dêrfan. Dat moat allegear ien doel hawwe, de opbou fan de gemeente. Wurdt der in frjemde taal sprutsen Lit dan twa of op 'en heechsten trije dat dwaan, bar om bar, en ien moat it útlizze. Is der lykwols net ien om it út te lizzen, dan moatte se yn 'e tsjerke swije, mar foar harsels en foar God sprekke. Wat de profeten oangiet, twa of trije meie it wurd dwaan en de oaren moatte it beoardielje. Mar as in oar, dy't noch op syn plak sit, in iepenbiering kriget, dan moat de earste swije. Want jimme kinne allegearre ien foar ien profetearje, dat allegearre leare en allegearre oantreaste wurde. En de profeten hawwe de geasten fan de profeten yn 'e macht, want God is net in God fan disoarder, mar fan frede. Lykas yn alle gemeenten fan de hilligen moatte de froulju yn 'e gearkomsten swije. Hja meie ommers net sprekke, mar moatte har plak witte, lykas ek de wet seit. As se wat leare wolle, lit har thús har eigen manlju freegje. It jout no ienris gjin foech foar in frou om yn 'e tsjerke it wurd te dwaan. Is it wurd fan God faaks fan jimme útgien, of is it allinne ta jimme kommen? As ien tinkt dat er in profeet is, of oare jeften fan de Geast hat, lit him meistimme dat wat ik jimme skriuw in gebod fan de Hear is. Wa't hjir net fan witte wol, fan him wol God net witte. Sa dan, myn bruorren, lis jimme út op it profetearjen en kear it sprekken yn frjemde talen net tsjin, mar lit alles mei skik en mei oarder om en ta gean. Haadstik fyftjin. Ik freegje jimme omtinken, bruorren, foar it bliid boadskip dat ik jimme ferkundige haw, dat jimme ek oannommen hawwe, dêr't jimme ek fêst yn steane, dêr't jimme ek troch behâlden wurde, as jimme it fêsthâlde yn 'e betsjutting dy't ik jimme ferkundige haw. oars soenen jimme omdôch ta it leauwen kommen wêze. Want ik haw jimme oerlevere wat ik sels ek fan oerlevering oannommen haw, en dat komt hjirop del, dat Kristus foar ús sûnden stoarn is neffens de Skriften, en dat Er begroeven is, en dat Er de tredde deis opwekke is neffens de Skriften, en dat Er ferskynd is oan Kefas, en dêrnei oan de tolve. Fierder is er ferskynd oan mear as fiifhûndert fan syn folgelingen tagelyk, dêr't de measten noch fan yn libben binne, al binne der ek guon fan rêst. Dêrnei is er ferskynd oan Jakobus, fierder oan alle apostels, en lêst fan allegearre is er ek ferskynd oan my as oan in misdracht. Ik bin ommers de minste fan de apostels, dy't it net wurdich bin in apostel te hjitten, om't ik de gemeente fan God ferfolge haw. Mar troch de genede fan God bin ik wat ik bin en syn genede oan my hat net omdôch west. Ik haw hurder skrept as alle oaren, nee, net ik, mar Gods genede dy't mei my is. Mar likefolle oft sy it binne of ik, Sa ferkundigje wy en sa binne jimme ta it leauwen kommen. Wy ferkundigje dus dat de Kristus út de deaden opwekke is. Hoe kinne guon ûnder jimme dan sizze dat der gjin opstanning fan deaden bestiet? As der gjin opstanning fan deaden bestiet, dan is ek Kristus net opwekke. En as Kristus net opwekke is, dan hat ús ferkundiging gjin ynhâld en sûnder ynhâld is dan ek jimme leauwen. Dan docht it bliken dat wy falske getugen fan God binne. Wy binne dan mei ús ferklearring tsjin God yngien. Want wy hawwe sein dat Er Kristus opwekke hat. Mar Hy hat Him net opwekke as it wier is dat der gjin deaden opwekke wurde. Want as der gjin deaden opwekke wurde, is ek Kristus net opwekke. Mar as Kristus net opwekke is, dan hat jimme leauwen neat te betsjutten. dan binne jim noch yn jim sûnden. Dan binne ek de minsken dy't yn it leauwen fan Kristus rêst binne, ferlern. As wy inkeld en allinne foar dit libben ús hope op Kristus boud hawwe, dan binne wy fan alle minsken it meast te bekleien. Mar sa stiet it der aldergeloks net foar. Kristus is opwekke út de deaden, as earsteling fan har dy't rêst binne. Om't ommers de dea der is troch in minske, sa is ek de ferriezenis fan de deaden der troch in minske. Want lykas allegearre stjerre om't sy by Adam hearre, sa wurde ek allegearre libben makke om't sy by Kristus hearre. Mar elk yn syn eigen oarder, as earsteling Kristus, dan dy't fan Kristus binne, by syn kommen. Dêrnei komt de ein, as Hy it regear oan God de Heit oerjaan sil, nei't Er alle hearskippy en alle macht en krêft oan 'e kant rêge hat. Hy moat ommers as kening hearskje, oant Er al syn fijanden Himsels ûnder de fuotten lein hat. De lêste fijand dy't oan 'e kant rêge wurdt is de dea, want God hat Him de macht oer alle dingen jûn. It is fansels dúdlik dat mei dy wurden alle dingen net God sels bedoeld wurdt, dy't krekt oan Kristus de macht oer alle dingen jûn hat. As de Soan no de macht oer alle dingen krige hat, dan sil er ek de macht oer himsels jaan oan God, dy't him de macht oer alle dingen jûn hat, dat God alles yn allegearre wêze mei. Want wat sulle dy minsken oars dwaan, dy't har dope litte foar de deaden? As deaden al hielendal net opwekke wurde, wêrom litte se har dan noch foar dy deaden dope? Wêrom binne wy dan winliken alle oeren faai? Alle dagen stjer ik, bruorren, sa wier as ik wakker fan jim sprek yn Kristus Jezus ús Hear. As ik om minsklike dingen te Efeze mei de wylde bisten fochten haw, wat jout my dat? As deaden net ferrize, lit ús dan mar ite en drinke, want moarn stjerre wy. Lit jim neat wiis meitsje, ferkeard selskip is it bederf foar goede seden. Wurd wer nochteren en oprjocht en sûndigje net. Der binne guon dy't gjin weet fan God hawwe. Skamje jim dat ik dat sizze moat. Mar, sil ien faaks freegje, hoe wurde de deaden opwekke en mei hokker lichem komme se werom? Do dwaas. Watsto sels sieddest komt net ta libben of it moat earst stjerre. En watsto sieddest is net de kommende plant, mar allinnich in siedkerrel, fan nôt of fan iets oars. God jout it in lichem, lykas Hy dat hawwe wol. oan elk sied in eigen lichem. Ek is alle fleis net itselde, minsken hawwe oar fleis as bisten, fûgels oar fleis as fisken. Der binne himelske en ierdske lichems, mar de glâns fan de himelske is oars as dy fan de ierdske. De glâns fan de sinne is oars as dy fan de moanne en wer oars as dy fan de stjerren. Boppedat de iene stjer ferskilt yn glâns fan 'e oare. Sa stiet it no ek mei de ferriezenis fan 'e deaden. Wat siedde wurdt yn fergonklikheid, wurdt opwekke yn ûnfergonklikheid. Wat siedde wurdt yn ûneare, wurdt opwekke yn hearlikheid. Wat siedde wurdt yn swakkens, wurdt opwekke yn krêft. Wat siedde wurdt is in natuerlik lichem, wat opwekke wurdt is in geastlik lichem. As der in natuerlik lichem is, is der ek in geastlik lichem. Sa stiet it ek beskreaun, De earste minske Adam waard in libben wêzen, de lêste Adam in geast dy't libben makket. It geastlike komt lykwols net earst, mar it natuerlike. en dêrnei it geastlike. De earste minske kaam út de ierde en wie ierdsk, de twadde minske komt út de himel. Lykas de ierdske minske wie, sa binne ek alle ierdske minsken, en lykas de himelske is, sa sille ek alle himelske minsken wêze. En lykas wy it byld fan de ierdske minsken droegen hawwe, sa sille wy ek it byld fan de himelske minske drage. Dit bedoel ik bruorren, in minske fan fleis en bloed kin it keninkryk fan God net winne en it fergonklike wint it ûnfergonklike net. Sjoch, ik fertel jimme wat ferburgen wie. Wy sulle net allegearre stjerre, mar wy sulle wol allegearre feroare wurde, op in stuit, yn in omsjoch, by de lêste trompet. Want de trompet sil klinke en de deaden sille opwekke wurde ûnfergonklik, en wy sille allegearre feroare wurde. Want dit fergonklike moat mei ûnfergonklikens klaaid wurde en dit stjerlike mei ûnstjerlikens. En as it safier is, dan sil it wurd dat beskreaun stiet neikomme. Ferswolge is de dea yn 'e oerwinning, Wêr bliuwt no dea dyn oerwinning? Wêr bliuwt no dea dyn angel? De sûnde is dêr't de dea mei stekt. En de wet is it dy't de sûnde macht oer ús jout. Mar tank oan God, dy't ús de oerwinning jout troch ús Hear Jezus Kristus. Dêrom, leave bruorren, wês stânfêst, ûnferwrigge, Altiten warber yn it wurk fan de Hear. Jimme witte ommers dat yn de Hear jim bodzjen net om dôch is. Haadstik sechstjin. Wat de kollekte foar de hilligen oanbelanget, jimme moatte it krekt sa dwaan as ik foar de gemeenten fan Galatië beoardere haw. Alle sneinen moat elk fan jimme safolle achterút lizze en bewarje as him barre mei. Oars soe der pas kollektearre wurde nei myn komst. As ik by jimme kom, sil ik minsken dy't jimme dêr geskikt foar achtsje mei brieven stjoere om jimme jefte nei Jeruzalem te bringen. En as it de muoite wurdich is dat ik sels ek gean, kinne se mei my reizgje. Ik sil by jimme komme nei myn reis troch Masedoanië, want dêr gean ik op trochreis lâns. By jimme sil ik, as it kin, langer bliuwe en faaks wol de winter oer. Jimme kinne my dan fierder helpe wêr't ik ek hinne gean mei. Ik wol jimme no net efkes op trochreis treffe, ik hoopje in tiid lang by jimme te bliuwen, as de Hear it talit. Oant Pinkster sil ik yn Efeze bliuwe, want de doar stiet dêr wiid iepen om mei frucht te arbeidzjen en der binne ek gâns tsjinstanners. Mar as Timoteus komt, soargje dan dat er him by jimme thús fielt. Hy docht ommers it wurk fan de Hear, krektlyk as iksels. Net ien mei him dus behannelje as wie er gjin tel. Help him yn frede fierder om by my te kommen, want ik ferwachtsje him mei de bruorren. Wat ús broer Apollos oanbelanget, ik haw der tige by him op oanstien dat er mei de bruorren nei jimme ta gean soe, mar hy fielde der neat foar om no al te gean, hy sil gean as it him útkomt. Wês wach, stean fêst yn it leauwen, wês manmoedich en sterk. Jimme moatte alles wat jim dogge mei leafde dwaan. No fersykje ik jimme noch ien ding, bruorren, en dat is dit. Jimme witte dat Stefanus en syn húshâlding de earste bekearlingen fan Achaïa binne en dat se harsels yn tsjinst fan 'e hilligen steld hawwe. Jou jimme dan ûnder sokken del en ûnder elk dy't mei har arbeidet en him ynspant. Ik bin bliid dat Stefanus, Fortunatus en Achaïkus by my binne om te fergoedzjen dat ik jimme mis. Hja hawwe my opfleure en jimme ek. Hâld sokke lju yn eare. De gemeenten fan Azië dogge jimme de groetenis. Hertlike groetenis yn de Hear fan Akwila en Priska mei de gemeente by har oan hûs. Alle bruorren dogge jim de groetenis. Groetsje elkoaren mei de fredegroet. Mei eigen hân skriuw ik de groetenis fan Paulus. As immen de Hear net leaf hat, de flok oer him. Maranatha! Hear fan ús, kom dochs! De genede fan de Heare Jezus wês mei jimme. Myn leafde is mei jim allegearre yn Kristus Jezus.